Helo bawb, Sian Elin ydw i, a heddiw rydyn ni yn mynd i wneud sesiwn actio, sesiwn ddrama. Nawr, pam i ni mynd ati i actio neu i actio fel rhywun arall, fel cymeriadau eraill iawn, characters, cymeriadau? Mae'n bwysig cyn i ni fynd ati Ein bod ni'n cynhesu i fyny. Ydy, wir, iawn. Felly, cynhesu i fyny, ond cynhesu i beth? Wel, mae 'na dri peth angen eu gynhesu, iawn. Cynhesu'r gwyneb, ho, da iawn, y llais, ho, ho, ho, ho, ac hefyd y corff, Iawn, felly yn y sesiwn fach yma, sesiwn cyntaf, fyddwn ni yn dysgu sut i gynhesu ein cyrff, ein gwyneb ac hefyd ein llais cyn mynd ati i actio neu actio fel rhywun arall, fel cymeriadau gwahanol, iawn? Felly ydyn ni'n barod? Ydyn? Da iawn. Felly'r peth cyntaf ydy cynhesu'r gwyneb. Felly, dewch yn agos, alla i weld chi'n agos. Hei, na ni! Da iawn. Nawr, y cyfan sydd angen i chi wneud y tro yma iawn ydy mynd â'ch ddwy law. Da iawn. Wedyn rhoi nhw yn ysgafn ar eich bwchau. Da iawn. Ac yna, fel pe bai chi yn cael massage fach. O, hyfryd iawn. Just troi a throi fel hyn. Ymlacio. Pawb i gau llyged ac ymlacio, ac yn araf ac yn ysgafn. Os allwch chi jyst troi eich dwylo ar eich bochau fel hyn. O, 'na ni, da iawn. Hyfryd, da iawn. Y peth nesa dwi'n hoffi ei wneud iawn ydy esgus i fod yn lew. Ydych chi'n gallu fod yn yn llewod Ydych yn yr ysgol neu adre? Dewch weld chi fel llew. Hei, da iawn. Felly, pam i fod yn lew? Ond, shwt mae hynny'n helpu i gynhesu'r gwyneb, ych chi'n gofyn? Wel, nawr, ni'n mynd i fynd o fod yn lew I fod yn lygoden bach yn lew. I fod yn lygoden bach Lle i weld? Hei! Felly, fel allwch chi ddychmygu, ni'n mynd o fod yn siap mawr i siap bach fel hyn. Hei, da iawn! A dyna ni, cam cyntaf, y gwyneb wedi ei gynhesu. Nawr, yr ail gam ydi cynhesu'r llais. Ie, wir. A, mae gyda fi rhywbeth bach hwyl a sbri yn wir er mwyn cynhesu'r llais, iawn? Y cyfan sydd angen gwneud ydi dilyn fi. Felly, fydda i'n gweud rhywbeth, ac ar ôl i fi ddweud rhywbeth, fi am i chi ddweud rhywbeth, iawn? Ond o bosib nid geiriau, ond mwy fel synau. Iawn? Felly, ydyn ni'n barod?

Hei! Da iawn! Nawr, mae eich llais chi wedi cynhesu. Ffantastig! A nawr, y peth ola, ni wedi cynhesu'r gwyneb, ni wedi cynhesu'r llais, ho! A nawr, y peth ola ydy cynhesu'r corff, iawn? Felly, y cyfan sy'n angen gwneud er mwyn cynhesu'r corff ydy rhywbeth o'r enw, ho, ydyn ni'n barod? Yr hwyaden gwyllt.

Un, dau, tri, pedwar. Un, dau, tri, pedwar. Un, dau, tri, pedwar. Dau. Un, dau, un, dau, un, dau, un, dau, un. Un, un, un, un. A wedyn ni'n rhedeg i'r sgrin a mynd, wow! Hyfryd. Nawr, Ydyn ni'n barod i wneud e'n gyflym? Iawn. Whoo! Sa i'n siŵr os fod Sian Elin yn barod, sa i'n gwybod os dw i'n barod, ond fi'n siŵr fyddwch chi. Ydyn ni'n barod? Iawn, bant â ni. Ar ôl tri, iawn. Whoo! Un, dau, tri. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth.